Musavarwise, musavarwise, musavarwise, musavarwise. Pamusore, pamusore, pamusore, pamusore, pamusore. Ndozvamuri kuona mhuri yeZimbabwe izvi. kusangana kwatwiita zvekare mhuri yezimbabwe pano pazest news pano patichange tichimhanya nemanews updates ezvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika muno munyika yedu yezimbabwe so kana uri munyowani kusubscribe mahara wotena on the notification bell kuitira patinodzoka nezvizere zviri kupisa mumastreets esocial media nemuno munyika yedu yezimbabwe uchange uchingozvionera pamhino sefoja every update zvatinenge tabuda naro mure zimbabwe nyaya yataendaya nayo panapa inyaya yavaroyi vabatwa hatina kupiwa nzvimbo kuti nzvimbo ipi but vabatwa hava ndiana tete vayazoroya muroora mure zimbabwe zvinhu zvakadai so zvindi kushamisirwa zviri kuitika muno muzimbabwe inyaya inosiririsa iyi vanhu vava kutorwisa vana vava kutorwisa kuti ana tete vangada kuuraya mai vavo So mhuri yeZimbabwe ndachikumbira kutaura zvaunofunga mucomment section below wotiudza mafungiro ako maringe nenyaya yekuroyiwa kukuitwa muno muZimbabwe. Unoionawo sei nyaya yayo seiwewo uri iwe unonzwa sei kana waona ana tete vako vachikudai so unovachengeta here mangwana? Mhuri yeZimbabwe tiudza zvaunofunga mucomment section below and please thank you for watching. Kune vanyowani vasati vasubscribe this is your time subscribe wosimudzira channel yedu enjoy this video guys.

ndo zvamuri kuona mhuri yezimbabwe izvi ndo zvamuri kuona mhuri yezimbabwe chiitiko icho chamuri kuona chaitika mhuri yezimbabwe kunzvimbo yatiri eh, ndo mamiriro azvikaita eh, mirai tida kuti tinzwe zvizere kuti chii vanhu ava vasvika panapa kumanguvai zvafamba sei eh, chidzwo zvapira sei chiitiko ichi Eh, makadii mukoma? Ndokumbira kutaura newe panapa. Eh, zvakanaka. Eh, tipewo nzeve bereki, tipewo nzeve komana, tipewo nzeve bereki. Eh, mukoma, mungataura kuti chii chakaitika panapa? Chakaitika kumafo kwakuchena. Eh. Saka ndopa ndaona nabva iri noise. Eh. Nabva uri mutsindo ndatoshamisika kuti chii chaitika. Eh. Ah, ndakangoti sezvo kuno mumaya kuti kunofamba mbavha, saka ndangoti ndozobuda kwachena. Eh. Saka pandazobuda kwachena ndopandazoona vari ana tete vangu. zvandishamisa kuti nokuti amai vangu vari kurwara izvezvi eh. saka pane kwandakaendawo kwandakararidzwa neshamwari eh. kuti ndinobatsiriko mushure mourwere wamai vangu ndakaenda eh. kwasekuru musindagore ndaenda ikoko pane zvandakabatsirwa nazvo ndikaita ini handina wandakaudza nekuti ndairwadziwa nokurwara kuita amai vangu saka ndazoshamisika nhasi ndopatazoona chiitiko chakadai ndichibata vanhu vakadai sana atete vangu Ah, zvinosirisa muri zimbabwe eh, chiitiko chiitiko chamuri kuona ichi muri zimbabwe chikuitika ichi chiitiko chamuri kuona ichi varoyi vari kuonekawo varoyi vawanika muyadi chiitiko chamuri kuona muri zimbabwe chaitika ndiye murume wacho anga achirwarirwa uyo eh, tichada kunzwa zvizere tichada kunzwa zvizere chiitiko chamuri kuona mhuri yezimbabwe chiitiko chamuri kuona chiitiko chaitika ichi mhuri yezimbabwe uyuyu eh, pamusoro yarume ndokumbira kutaura nemurume uyu andika eh, anga achirwara panapa ndiyani wenyu mungatizivisawo ah, zvakanaka tichaenda kukumbira kuti tizowana kuda kutaura navo eh, muchiita zvinhu zvakafana tichifamba sei toziva kuti makabatsirikawo sei kuti mhuri yezimbabwe ikusangana nematambudziko akadai sokuti inge ichibatsirika saka mhuri yezimbabwe tichange tichikuzivisai kuti zvichamira sei takuwana nguva yekuti titaure namai ava ndivo vanhu vacho vamuri kuona avo vawanika mumusha eh, mhuri yezimbabwe ava ndivo mai vacho eh, vari kurwara vanga vari pakutambudzwa nenhau yamaona yeye ndivo mai vachiro vari kutambudzwa ivava eh, eh, mwana wacho ungagare padudze namai vako ipapo eh, ndikwanise kutaura newe ah, muzukuru haana basa hake

Ndakambofamba ndakatenderera asi nekuda kweshamwariwo dzakazongotibatsirawo dzakanditi endo kuzimre park vanonzi sekusundagore ndakaenda ikoko ndakanobatsirwa ndakapiwa hoko ndakaroera pageti ndakatenderedza musha wangu saka vakangonditi uchaona zvichaitika ini handikwanise kukudza kuti muroyi wako ndiani asi ndiri kufara zvikuru bcause varoyi vangu ndava ndavaziva ndabatikana hazo ndakaparadza pfuma yakawanda kuti amai yangu kwasvere state yavari